Ella. Joël.
Kelly.
Hutt dir schonn eng Kéier mat AI geflirt? Also ech hunn dat sécher schonn probéiert mat engem Large Language Model ze flirten. Ech weess op jiddefalls dat ech enker am Optrag vum méi wéi sex Gruppenchat no Tipps gefrot hunn fir ze flirten.

Jo, ech muss soen, ech si relativ onerfueren, wat AI a Sexualitéit ugeet, mee ech hu fir Recherchezwecken ChatGPT mol no esou sexualpädagogeschen Theme befrot a war erstaunt. Et war guer net esou schlëmm. Dat hei ass méi wéi Sex.

Méi wéi Sex. Haut ass eist Thema, ech hunn et genannt, KI and I, also wat kënschtlech Intelligenz mat eisem Liewen a virun allem mat Sexualitéit ze dinn huet. Dem Joël seng Stëmm kennt der schonn. Eis Stagiaire Ella ass elo schonn fir d'zweet bei enger Opnam derbäi. Et ass eis éischt gemeinsam Opnam, dowéinst freeën ech mech mega. Hallo! Jo, wat ass dann Kënschtlech Intelligenz ass vläicht déi éischt Fro, oder? Wëllt Dir eppes dozou soen, iert ech ufänken ze klugscheissen? Jo, well de Joël ass souzesoen eise KI-Expert. Joël, ech weess net, ob dat eng Selbstbezeechnung ass, ech bezeechnen dech einfach esou.
Nee.
A wéi gesot, ech sinn net esou KI-affin. Ech weess net, Ella, wéi geet et dir do? Ech leider och net.
Also ech vermeiden et esou gutt et geet. Leider guer net informéiert.
Wourunner läit et, dass de et vermeits? Ech wëll mer et einfach net ugewinnen. Also ech hunn immens vill Leit am Studium, déi dat immens vill benotzen an ech hunn och scho vu Leit héieren, déi am Fong ouni guer keen Essay méi schreiwe kënnen an ech fannen, dat ass awer net eng Richtung, an déi mer goe sollen. An dann de ganzen Impakt op d'Ëmwelt an all dat wëll ech léiwer sou wéineg wéi méiglech matmaachen. Jo.
Heiansdo froen ech mech, wann ech menge Studéierenden Aufgabe ginn, ob se dat wierklech selwer geschriwwen hunn. Mëttlerweil fänke verschiddener souguer un, Ënnerstëtzungsreferenzen ënnert hir Essays ze schreiwen, fir wat se quasi AI verwent hunn, esou wéi sproochlech Verbesserungsvirschléi oder Grammatikkorrektur. An dat mat der Ëmwelt, muss ech soen, hunn ech vum Joël geléiert, well de Joël huet e coolen Artikel geschriwwen doriwwer, dass KI net intelligent ass. Also Joël, please, ech sinn ready fir de Klugschäisser-Input.
Trommelwirbel. Also mir ass dat, wat der lo alles gesot huet, immens sympathesch, och wann der net souvill iwwer d'Fro u sech geschwat hutt, mee éischter iwwer Är Erfahrungen domadder. Mee ech fannen dat super sympathesch, well mir geet et e bëssen och esou wéi Iech. Also ech probéiere mech net ze vill domadder ze beschäftegen, Leider ass et e bëssen mäin Beruff an leider hunn ech mech do e bëssen och esou an e Rabbit Hole erabeginn an probéieren mech domadder auserneen ze setzen mee esou kritesch wéi méiglech an mir geet deen Hype dee mer säit e puer Joeren erliewen fuerchtbar op d'Strëmp. E Grond wisou ech deen Essay geschriwwen hunn deens du elo erwähnt hues Kelly, der Computer bleibt dumm hunn ech e genannt och wann ech dat Wuert domm net gären benotzen mee am Géigesaz zu Intelligenz ass mer awer dann näischt Besseres agefall wéi dee Begrëff. Dat ass am Fong och esou meng Haaptkonklusioun vun deem Ganzen. Also ech schwätzen am léifsten iwwer Large Language Models oder iwwer Textgeneratoren oder Bildgeneratoren, jee nodeem wat et ass, well ech der Meenung sinn, datt dat méi genee beschreift wat et ass. An ech hunn d'Gefill, datt KI eppes ass wat immens vast ass als Begrëff, wat schonn säit de fofzeger Jore wann net esouguer scho méi fréi ëmmer erëm op Programmer gesat ginn ass als Begrëff, an ëmmer erëm huet een iergendwéi dann herno erausfonnt, ah, esou intelligent war dat, wat do elo erauskomm ass, awer net. Dat heescht, mir schwätzen haut vu Programmer, déi mat ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz villen Donnéeë gefiddert gi sinn an déi Donnéeë mathematesch verschafft hunn an dorops hin dann e statistesche Modell entwéckelt hunn. A wa mir elo aginn, wat ass eng Banann, dann errechent dee Programm halt eng Äntwert, déi statistesch gesinn eppes ass, wat kinnt no dem Input, wat ass eng Banann, kommen. Dat ass natierlech elo e bësse méi komplex, wéi ech dat elo am probéiert hunn an der ganz Kuerzversioun ze erklären, mee ongeféier esou funktionéiert et. Dat heescht, do ass kee Bewosstsinn do, et ass kee Programm, deen iergendwéi e Modell huet vun der Welt. A wann s du sees, wat ass eng Banann, weess, ah, okay, jo, ech gi elo d'Informatiounen iwwer d'Banann sichen, Mee am Groussen a Ganzen, kuckt de Programm, wat fir Wierder hannerteneen kommen a würfelt nach e bësse fir dat et, fir dat halt e bëssen Zoufall dobäi ass, fir dat et méiglechst plausibel kléngt. An dat ass jo, dat muss een och unerkennen, dat geléngt deene Programmer jo ganz gutt, esou ze wierken, wéi wa se mëndlechen Text giffe produzéieren. An ech mengen, dat ass och dat, wisou et esou gutt funktionéiert mat der Vermënschlechung a mat deem Androck, deen een huet, datt een do mat enger Intelligenz giff schwätzen. Also deen aneren Deel ass natierlech, datt dat och, esou wéi den Interface gebaut ass, dat ass halt einfach esou een Chat-Interface, Dat ass jo esou, wéi mir ganz vill mat Mënsche kommunizéieren aktuell. Dat heescht, et ass och iergendwéi logesch, datt een dann, wann den, wann een en Input gëtt a Form vun engem Chat an dann en Output zréckkritt a Form vun engem Chat, datt een dann d'Gefill huet, et giff ee mat enger Persoun oder enger Intelligenz kommunizéieren, well dat halt eeben genau esou ass, wéi mer dat normalerweis maachen. Hm, jo et stëmmt. Jo, an et ass jo och esou, datt wa mer elo op d'Thema Sexualitéit direkt eriwwerschwanken, dat jo och de Reiz dorunner ass, sexuell an romantesch Interaktiounen oder och Bezéiunge mat bestëmmtene vun deenen Chatbots ze hunn, a vläicht och de Grond, firwat ee Loscht huet, zum Beispill sexualpädagogesch Informatiounen oder och iergendwéi eng Form vu Berodung ze kréien, well een duerch déi vermënschlecht Ebene jo och esou eng Emotionalitéit bei sech selwer spiert an da vläicht och e bësse méi eng Form vu Vertrauen huet, do intim Saachen ze deelen, awer gläichzäiteg weess, dass dat keng echt Persoun ass, déi dat dann dono héiert. Also vläicht geet och d'Schummt dann esou e bëssen erof. Wou mer scho mëtten am Thema dra wieren, do kann ech elo e bësse klugscheissen, wann Der Loscht hutt, well ech nämlech e Artikel gelies. Deen ass vum Nicola Döring. Dat ass eng däitsch Wëssenschaftlerin, déi, wann et ëm den Internet a Sexualitéit geet, am Fong déi führend Wëssenschaftlerin ass. Fréier vill zum Thema Pornografie zum Beispill geschafft an elo eben déi lescht een, zwee Joer vill zu kënschtlecher Intelligenz, soe mer jo elo neméi.

KI generéiert sexuell Informatioun a Bildung. Zweetens, KI-gestützt sexuell Berodung an Therapie. Drëttens, sexuell Interaktiounen a sexuell romantesch Bezéiunge mat KI-Chatbots. A véiertens, KI generéiert Erotik a Pornografie. Ech setzen iech de Paper op jidde Fall an d'Show Notes. En ass op Englesch an huet 40 Säiten. Dat heescht, mir wäerte lo net komplett ausféierlech doriwwer schwätzen, mä ech hunn et eng extrem gutt Zesummefaassung fonnt. Ella, ass et wierklech deen, deen s du och gelies hues?
Nee, dat hunn ech elo gemierkt. Ech hunn e bësse méi e kuerze gelies, awer och vum Nicolas Döring. An deen heescht Jugendsexualität und künstliche Intelligenz, Empfehlungen für die Sexual und Medienpädagogik. Ah, mega!
Da kënne mer eis hoffentlech gutt ergänzen. Jo. Ass deen och agedeelt an déi 4 Beräicher? Hei hu mer sexuell bezogene KI-Nutzung, KI-generierte sexuelle Informatiounen an da sexuelle Beratung duerch KI-Chatbots, sexuelle Interaktiounen mit KI-Chatbots an et gëtt nach een, nämlech KI-generierte Pornografie gëtt hei och ugeschwat. Ah mega.
Jo cool, well ass also ech fanne virun allem wann een net gewinnt ass op englesch Saachen ze liesen ass vläicht cool och eng däitsch Quell ze hunn. Solle mer direkt eran deiwen an dat éischt Thema, nämlech KI generéiert sexuell Informatioun a Bildung. Also dass wann een zum Beispill ChatGPT freet, wat si gutt Verhütungsmethoden oder wou kréien ech e Schwangerschaftsofbroch oder wéi funktionéiert Konsens an Nofroen oder wéi eng Sextoys gëtt et, wéi eng libidoerhéijend Produiten oder och wéi de Joël gefrot huet, wat si cool Sätz fir, wat war et? Fir Dirty Talk unzefänken. Fir Dirty Talk. An ech hu grad de Screenshot gekuckt, deen s du geschéckt hues, an den éischten Saz ass, Natürlich! Hier ein paar weitere Beispiele für fantasievolle und suggestive dirty talks. An dann ass et ënnerdeelt an fantasievolle Szenarien, Beschreibungen von Verlangen, Wünsche und Fantasien und sinnliche Beschreibungen. An ech fannen, dat ass e relativ gutt Beispill, well et weist, dass d'Äntwerten deelweis schonn och zimmlech differenzéiert sinn oder zumindest ChatGPT et och packt, se esou ze ënnerdeelen. Also et kann een och méi komplex Saache froen, wéi, Kanns du mir wannechgelift eng Opstellung maache vun de Käschten a vum Pearl-Index vun deenen zéng meeschtbenotztene Verhütungsmëttelen oder esou? Dat heescht, fir Saachen nozesiche mengen ech, ass et guer net esou schlecht, wéi och wéi vill aner Saachen, firwat et mengen ech vill och op der Uni an an der Schoul benotzt gëtt. Mä ech fannen, de Paper mécht e gudde Punkt, nämlech dass sexuell Informatiounen nach eng Kéier eppes anescht ass wéi sexuell Bildung, well sexuell Bildung ass halt e Prozess, deen e bësse méi ëmfaassend ass, méi strukturéiert, systematesch, wou et e Curriculum gëtt, wou et ënnerschiddlech Methode gëtt eppes ze léieren, an deen halt vu Sexualpedagog, innen ugeleet gëtt. An ech fannen, dass och esou déi emotional Kompetenz, déi doduerch geschult gëtt, datt een an enger Grupp iwwer eppes schwätzt an an dee Raum wouerholt, wou et méiglech ass, iwwer Saachen ze schwätzen. Och e mega wichtegen, also zumindest fir mech a menger Aarbecht, sexualpädagogeschen Tool ass, well et déi Raim jo an eiser Gesellschaft net sou selbstverständlech gëtt an ech fannen, dat fält do sou e bëssen ewech. Also ech fanne mir sinn dann net do, datt ee kéint soen, et gëtt KI-generéiert sexuell Bildung oder Sexualpädagogik. Wéi gesitt Dir dat? Jo ech denken och dass ChatGPT dat ni ersetze kéint, mee ech muss soen dass meng sexuell Bildung net onbedingt sou ausgesinn huet wéis du dat grad beschriwwen hues, an dass mer éischter alleguerte roueg e Buch gelies hunn an net wierklech eng Diskussioun opkoum. Dat ass jo am Fong de grousse Problem nach ëmmer zu Lëtzebuerg, et gëtt vill ugebot an et kann ee vill maachen, mee et muss een näischt maachen. Dat heescht et kënnt am Fong drop un wat d'Léierpersonal fir wichteg hält, a wann een dann d'Ongléck huet Proffen ze hunn, déi dat net esou interesséiert, dann ass ee bësse méi op sech selwer gestallt an ech fannen do kann dann awer eppes wéi ChatGPT ganz behëllefräich sinn. Zemools well och, dat stoung a mengem Text, datt d'Informatiounsqualitéit zimmlech héich war awer an datt ChatGPT och ganz inklusiv geäntwert huet a sexuell Mënscherechter am Bléck hat, zum Beispill wann et iwwer reproduktiv Autonomie gaangen ass, Gläichberechtegung an Transrechter, also

Well dat ass nämlech elo dat, wat ech mech gefrot hunn a wou ech mer och ka virstellen, datt sou gutt déi Tools halt och sinn, se sinn halt leider net sou akkurat, wéi wann ech elo ee stateschen Text iergendwou liese ginn. Natierlech och net sou perséinlech. Also ech kann der Wikipedia jo keng Fro stellen, mee ech ka just eng Tabell sichen, wou dann Duerchschnëttsgréisste stinn an hoff, datt déi stëmmen. Mee déi huet awer iergendeen nogepréift an deen Zoufallsfaktor ass halt net sou dobäi, datt ech dann zoufälleg mol eng Kéier eng Äntwert kréien, wou de Sproochmodell sech iergendeppes zesummegereimt huet, wat vläicht net esou stëmmt. Dat ass fir mech esou e bëssen de Problem, wa mer vun Informatiounen a Bildung am sexuelle Beräich schwätzen. Et wäert awer op dausend Leit wäert wahrscheinlech der e puer sinn, déi einfach zimmleche Quatsch erauskréien. Mhm. An dann awer dovun ausginn, dat dat stëmmt, well et jo eng kënschtlech Intelligenz ass, déi dat gesot huet. Dat heescht, do wier ech tatsächlech e bësse méi virsiichteg, och wann dat do natierlech net esou schlecht kléngt. Ech menge mir haten am Chat och, ech mengen mir hate gefrot, ob Kondomer virun alle Geschlechtskrankheete schützen. An et ass eng relativ gutt Äntwert erauskomm, déi guer net esou schlecht war. Net perfekt, mee net esou schlecht. Dofir stellt sech fir mech halt ëmmer e bëssen d'Fro, Wat wëll een a wou sinn halt och déi Grenzen? A wéi gutt kënnen déi Leit, déi dat benotzen, déi Grenze vun deem Tool erkennen? Also dat ass jo bei all Informatiounsquell am Fong esou. dat ee lo einfach muss wësse wéi wéi gutt kann ech där Quell vertrauen an do ass fir mech bëssen halt einfach de Problem, dat een dat bei engem LLM net onbedéngt sou ka soen. Jo, ech fannen däi Punkt, dass sech déi Äntwerte kënne veränneren an dass vläicht net jidderee esou eng gutt Äntwert kritt, op jidde Fall wichteg, well déi si jo och schonn e bëssen ugepasst un d'Notzer, also wann s du quasi däin eegenen Account hues, oder? An ech fannen et och awer e bësse scary, dass. sou bei der Debatt och, wéi woke ass ChatGPT zum Beispill, sou politesch an ideologesch Aflëss relativ séier sou Richtlinien och kënnen änneren, wéi zum Beispill Facebook elo seng Richtlinien zu, wat war et, Hate Speech geännert huet, an een do dann ëmmer e bëssen sou muss hoffen, souzesoen, datt deenen, deenen ChatGPT gehéiert, zum Beispill OpenAI, datt déi hei weiderhin hir Richtlinien esou hunn, dass een zum Beispill esou offensichtlech sexistesch, rassistesch an esou weider Inhalter net op hirem Chat reproduzéiert kritt. Gläichzäiteg seet de Paper, deen ech gelies hunn, awer schonn, dass esou Biases, déi mer hunn, also Viruerdeeler oder och esou Normvirstellungen, Normalvirstellungen an eiser Gesellschaft natierlech an deene Large Language Models mat dra sinn, well eis Gesellschaft halt eben och esou ass an dann relativ stereotyp an norméiert Saachen erauskommen, souwuel Text wei och Bild. Also zum Beispill wann ee freet, maach mer e Bild vun enger Koppel, da kënnt eng relativ jonk, able-bodied, duerchschnëttlech attraktiv, wäiss, hetero Koppel eraus, wou d'Fra e bësse méi sexualiséiert ass wéi de Mann. op der Foto. An also ech fannen jo an deem Sënn kann een och net zevill erwaarden, well wann ee seet just eng Koppel kriss de halt dat an wann s de wëlls e bësse manner norméiert Outputs hunn, muss de scho wierklech aginn wat genau s de wëlls, also wéi déi Leit solle sinn. Jo, wat natierlech och erëm e Virdeel ass, well wann ee seet ah ech hätt gären eng queer Persoun of color am Rollstull, déi knutscht mat enger Persoun déi dadadadada, da kann een natierlech och vläicht Biller generéieren déi soss, keng Ahnung, a Mainstream Medien oder sou net do sinn. Also et huet wahrscheinlech béid Säiten. Jo, et ass net wéi wéi ëmmer an dat gëtt bei engem LLM vläicht nach e bësse méi verstoppt wéi bei aneren Uwendungen, wou sou Algorithmen de Bias, deen drënner läit, verstärken. Et ass einfach Bias an der, an der Datelag, et ass einfach Bias an wéi déi Saachen trainéiert ginn. Dat wësse mer jo zum Deel guer net. Bei de, bei de Biller gëtt et effektiv relativ vill Forschung dozou, wéi déi Trainingsdonnéeën ausgesinn vun deene Biller. An wäert Iech wahrscheinlech net iwwerraschen, dat wann ee ganz vill Biller aus dem Internet hëlt, dat dann enorm vill Pornographie drënner ass, zum Beispill. Jo, wat en aneren Themeberäich ass. Also d'Nicola Döring seet och, datt Biller zum Beispill nach mega Research Gap sinn, also datt et dozou wéineg Studie gëtt. An hei ass e KI-generéiert Bild op Säit 9.

falsch wat do rauskomm ass. Jo, soulaang et net zum Beispill och vun der Klitoris oder vun den banneschten Organer gutt Material am Internet gëtt, gëtt et halt och wéineg un dat se sech kënnen unleenen, oder? Wat ass da mat esou Berodung? Also kennt Dir KI-gestützte sexuell Berodung oder sexualpädagogesch Berodung, also quasi wéi esou en Chatbot, mee nëmmen Gëeegt op eng bestëmmten Thematik. Ech kennen elo keng spezifesch Plattform, mee a mengem Text, wou se awer och net direkt soen, wéi eng Plattformen se benotzt hunn, gëtt thematiséiert, dass souwuel Leit, déi sech Rot gesicht hunn, wéi och Fachleit aus der Interaktioun mat der KI-Berodung oder souguer d'KI-Therapie sou e bëssen, ganz nëtzlech an afillsam Renconteren haten, déi se vläicht souguer méi nëtzlech a méi afillsam fonnt hu wéi mënschlech Berodungen aus hirer Vergaangenheet. Do misst ech awer nach enker nokucken, wéi eng, wéi eng Modeller do genau benotzt goufen, well ech mengen, et vergësst een oft, dass an der Praxis och eng, eng mënschlech Begleedung net ëmmer ideal ass. Well och mënschlech Fachkräft kënne jo midd sinn, e schlechten Dag hunn, genervt sinn, onopmierksam oder och Virurteeler hunn an an net genuch fortgebilt an engem bestëmmten Thema, vläicht souguer feindseeleg ginn oder iwwergrëffeg. Dass et natierlech och ëm de de déi Gefor gëtt mat KI, dass do vulnerabel Leit vläicht Informatioune kréien, déi net gutt sinn oder net ideal sinn. Mee déi selwecht Gefor ass awer och zu engem gewëssene Grad do, wann ee mat mënschleche Fachkräft schafft. Also wat ech mer ka virstellen, souwuel ob dat elo spezialiséiert Chatbots sinn oder wann een einfach just ChatGPT oder Mistral oder DeepSeek, fir emol e puer aner Nimm ze nennen, déi awer all ganz ähnlech funktionéieren. Also och wann een einfach esou e Modell benotzt, wat einfach fir allgemeng Benotzung do ass, kann ech mer scho virstellen, datt een, wéi s du sees, ella, halt eng eng relativ afühlsam Äntwerte kritt an och wahrscheinlech am Ufank einfach gutt Impulser kritt, wann een dann e bëssen déi richteg Froen agëtt a probéiert sech ze therapéieren oder sech beroden ze loossen. Ech mengen, just dat, wat feelt, ass op Dauer, an dat ass vläicht esouwuel de Virdeel wéi och den Nodeel vun engem Computer, dee gëtt halt net genervt. An dat kann nëtzlech sinn, wann een 23 Mol déi selwecht Fro stelle wëll an dono nach eng besser Erklärung wëll an de Computer seet einfach ëmmer, Jo, kee Problem, hei ass meng Erklärung. Mee de Mënsch, dee seet awer vläicht iergendwann, Ahei, du muss elo eppes änneren dorunner, oder du muss der aner professionell Hëllef sichen oder mir kënne mol déi an déi Übung probéieren. Mhm. An de Computer den huet net onbedéngt sou en e Gefill vun Zäit a vun okay, dat do ass lo wierklech schonn laang, datt de deeselwechte Problem oder déiselwecht äh, Impulser ëmmer gëss. Ähm, mir mussen nu mol vläicht eppes änneren. An dat kann ech mir virstellen, datt dat vläicht e Problem ka sinn, wann ee sech just op de Computer verléisst an dann halt net onbedéngt sou Dann ee Schubser kritt wann een e brauch. Hm.
Ech hunn e coolt Beispill, deen ass an deem Paper och erwähnt ginn. Et gëtt eng Sexualtherapeutin, déi och mega vill cool Bicher geschriwwen huet an déi e coole Podcast huet, deen heescht Where Should We Begin? D'Esther Perel. Ech lauschteren dee Podcast tatsächlech och heiansdo, virun allem um Wee fir op d'Aarbecht, wann ech iergendwou e Workshop hunn an do fueren ech halt eng Stonn hin, Da lauschteren ech eng oder zwou Folge Where Should We Begin, wou et quasi eng live Session ass, meeschtens tëschent enger Koppel oder zwéi Persounen, déi iergend e Problem an hirer romantesch an, oder sexueller Bezéiung hunn. An dat gëtt dann opgezeechent. An do ass eng Persoun, déi 2022, Alex heescht déi Persoun, hie schafft an der Tech Industry an hien huet sech vu senger Frëndin getrennt. An et ass him e puer Méint laang iwwerhaapt net gutt gaangen an hie wollt professionell Hëllef an huet d'Esther Perel eben ugefrot an hatt hat awer keng Zäit. An dowéinst huet hien quasi AI Esther erstallt, en AI enabled psychotherapy bot. Hien huet schonn ebe gezielt, dass an där Zäit wou d'Esther ebe keng Zäit hat an een deen AI Bot huet, dee gefiddert gouf mat alle Podcasts, déi dat da sou gemeet huet, him gehollef huet méi Kloerheet ze kréien an och seng quasi emotional struggles wéinst senger Trennung ze iwwerwannen. An an dunn huet em dem Esther Perel dovunner gezielt an do war et natierlech engersäits e bësse geschmeichelt, datt een dat sou nogebaut huet a gläichzäiteg e bësse rosen, well et war sou, Ëh, ass dat net am Fong plagiatsméisseg schwiereg? an eben och besuergt iwwer déi ethesch an och klinesch Implikatiounen, déi halt esou AI-Therapie huet. Huet sech du gefrot, ob vläicht esouguer hatt als AI besser performt? Jo, ass dann zum Schluss komm, dass et vläicht och guer net esou ass, dass dat a Kompetitioun steet, mee et vläicht esou e kollaborativen Effekt huet, well engersäits kriss de direkt vläicht eng Form vun Hëllef a gläichzäiteg brauchs de awer eng mënschlech Therapeut, in, fir jo gewësse Saachen och gutt ze verschaffen a wierklech och mënschlech Empathie ze kréien an eng Persoun, déi esou eng verkierperlecht Intuitioun huet oder och en eng Notioun dovunner huet, wat et iwwerhaapt ass, Gefiller an e Kierper ze hunn. An ech denken, aus menger Therapieerfarung ass déi Bezéiung, déi s de mat denger Therapeut, in opbaus, an där s de och Saachen opschaffen an heele kanns, mega wichteg an dat, kann halt net ersat ginn duerch en Interface mat deems de regelméisseg chats. Ech fannen et ass e bëssen en ähnleche Punkt och wéi bei der sexualpädagogescher Bildung, oder? Dass et halt kee Prozess ass, wéi s de dat och scho gesot hues, Joël. Jo, ech hunn dat en ultra witzegt Beispill fonnt. An et ass och zum Beispill vun enger Aidshilfe e Projet elo am gaangen, och mam Nicolas Döring, deen heescht AI-tshilfe, also AI ënnerstrich D'Hilfe Participativ, Künstliche Intelligenz a Gänsephysecher in der Aids und Selbsthilfe kuckt, wéi och am Kontext vun der Aids-Hëllef esou KI-Berodung vläicht ka cool sinn. An dat ass partizipativ gestalt, dat heescht souwuel Wëssenschaftler, innen, wéi och esou D'Leit aus der Zivilgesellschaft, wéi awer och Leit aus der Selbsthilfe, also déi vun HIV an Aids betraff sinn, schaffen do iergendwéi zesummen an si gespaant, wat do erauskënnt. Well ech ka mer virstellen, datt virun allem bei esou engem tabuiséierten Thema wéi HIV dat vläicht ka ganz gutt sinn, als éischten Undockungspunkt och esou e Berodungsbot ze hunn vläicht. Ech fannen dat virun allem interessant, well ee vun den alleréischte Computerprogrammer, déi e bëssen esou als KI gehandelt ginn ass, dat war den ELIZA an dat ass 1966 vum Joseph Weizenbaum entwéckelt ginn an dat war och e Psychotherapieprogramm. Wann een dann geschriwwen huet, ech hunn e Problem mat mengem Papp, dann huet Eliza gesot, ziel mer méi iwwer deng Famill. Bon, wann ee gesot huet, Krieg ist der Vater aller Dinge, dann huet Eliza och gesot, ziel mer méi iwwer deng Famill. Also dat huet halt net esou, net esou gutt geklappt, wéi déi Saachen haut funktionéieren, mee scheinbar hunn deemools och schonn Leit einfach net gegleeft, datt dat ee Computerprogramm wier a geduecht hunn, dat ass seng Sekretärin, déi do d'Änferten tippt. Mee wann een natierlech sech länger Zäit domadder beschäftegt, da sinn d'Grenzen dovunner relativ séier sichtbar ginn. Dat ass bei haitegen Chatbots vläicht nëmme sou, datt déi Grenzen sou séier sichtbar ginn an dat ass mengen ech och e bëssen de Problem vun deene Programmer. Wat ech mech halt ëmmer froen ass, wann ee seet, ok, Mir maache lo en Chatbot fir Leit, déi Froen zu HIV hunn. Da fannen ech dat jo a sech keng schlecht Idee, wann ee seet, jo, anonym an ech muss net mat engem Mënsch schwätzen an ech ka meng Froen esou oft stelle wéi ech wëll an ech muss mech net schummen a sou weider. Mee heescht dat dann, datt dat en Zousazangebot ass oder heescht dat dann, datt dann vläicht net direkt, mee an an engem Joer, an zwee Joer, an zéng Joer iergendee seet, Ah jo, mee do gëtt et jo déi AI, déi ass zwar net perfekt, mee déi mécht den Job schonn gutt genuch an da muss mer elo keng Mënsche méi astellen, fir déi déi Aarbecht ze maachen, oder mir kënnen erofgoe mat de Mënschen, déi déi Aarbecht maachen. Dat vläicht och Genau an esou nidderschwellegen Angeboter wéi engem Support-Chat oder halt engem engem Chat wou ee ka Froe stellen zu halt esou heiklen Themen wou een net muss engem an d'Gesicht kucken, wou een net muss een uruffen oder esou, kann ech mer scho virstellen dat dat dann déi éischt sinn déi gekierzt ginn. An Beräicher ausserhalb vu sexueller Bildung oder Berodung geschitt dat jo schonn super vill, also dat esou Support-Chats, dat een dono op e Mënsch trëfft, dat ass tatsächlech éischter seelen. Jo, et ass d'Fro, ob déi, déi quasi Geldgeber, inne sinn, checken, datt virun allem an esou soziale Beräicher déi Mënsch-to-Mënsch-Interaktioun net kann ersat ginn, am Géigensaz zu, naja, woubäi, wann ech bei Ikea e Problem hunn, hëlleft den Chatbot mer och net. So I guess. Mee ech denken schon dass et do quasi den professionellen Ethos ass am Beräich vun sou sexueller Bildung oder Gewaltpreventioun, dass jidderengem bewosst ass, dass déi Mënsch-zu-Mënsch-Interaktioun einfach aner Saachen ofhëlt wéi elo niederschwelleg Angeboter, déi jo am Fong just, mengen ech, solle maachen, dass Leit nach besseren Zougang zu Informatiounen hunn oder och dass Zilgruppen ofgeholl ginn, déi soss mat enger perséinlecher Berodung vläicht net oder net direkt ofgeholl kënne ginn, oder? Wat, wat erëm zum Punkt mech bréngt vun esou de politeschen oder ideologeschen Implikatiounen, wat mir, mengen ech, am meeschte Suerge mécht. Also doduerch, dass eis Welt nach ëmmer net vu KI, mee vu Mënsche regéiert gëtt, wou der halt mega vill och mënschefeindlech Perspektiven hunn, jo, I don't know. Solle mer e bëssen zu deene méi sexy Aspekter eriwwer goen vun KI? Jo, well et kann een nämlech KIen an Chatbots och daten a sexuell oder romantesch Bezéiunge mat hinnen hunn, souguer och iwwer Zäit dat opbauen an net nëmmen eenzel Interaktiounen. Déi kann een och personaliséiert gestalten an et kann een e froen, dass en een no sengem Dag freet, kann ee maachen, dass en ee freet, wéi et engem geet, kann ee maachen, dass en engem Komplimenter gëtt a Rotschléi, kann ee Smalltalk maachen, mee och Deep Talk, et kann ee flirten a Witzer austauschen an et kann ee souguer man, dass een, dass de Computer een zu sexuelle Saachen aluet. Jo, ee ganz bekannten KI-Chatbot, deen dat kann, ass de Replika vum US-Unternehme Luca. Iwwer deen hunn ech tatsächlech och an deem Paper gelies. Do steet dran, dass d'CEO, et heescht Eugenia Koida, erzielt huet, dass hatt d'Replika entworf huet, wou eng enk Persoun vun him gestuerwen ass, Frëndin steet do, bei engem Accident, an hatt dann quasi den AI Model gefiddert huet mat den ganzen Messagen an Chats déi si mateneen haten an deem Trauerprozess. Dat heescht vun Ufank un war dat esou en Social Chatbot fir och esou Erausfuerderungen emotional, mental an sech eleng spieren esou mat ofzehuelen. An da war ech natierlech ultra interesséiert an hu war Websäit Replika.com an da freet dech déi Persoun déi do steet, Create your personal AI friend, wat fir e Geschlecht du hues, Mann, Fra, net-binär, wéi aals de bass an dann, mä méi wäit sinn ech net komm well dunn hunn ech et scho e bësse creepy fonnt, steet do What are you striving for the most right now? an da kanns de auswielen tëschent a relationship that goes beyond friendship, friendship and companionship only, mental well-being or stress management, personal development and goal setting, productivity and organization skills, Career Growth and Progression, Language Practice and Learning oder Something Entirely Else. An ech fannen interessant, dass do More than Friendship dat éischt ass, wat och kënnt, well am Paper steet och, dass am Februar 2023 Luca am Fong vun engem Dag op deen aneren decidéiert huet, déi Erotic Roleplay Options nëmmi ze hunn. An du waren d'Subscribers esou outraged, dass se dat erëm séier zréck gemeet hunn, well elo déi ganz flirty Aart a Weis vun hirem Chatbot den nächste Moie komplett fort war an dat nach eng ganz aner AI-Persoun war. Sou bal wéi wann en Schluss gemaach huet. Eng ganz, jo sou eng ganz Persoun fort, mat där een am Fong eng Bezéiung hat. Mhm.
An et si Millioune vu Leit anscheinend, déi Replika benotzen. Mir haten doriwwer och am Dezember een Artikel an der woxx, deen hunn awer net ech geschriwwen, mee eng Kollegen vu mir, deen huet och opgemeet mat engem Fall, deen 2021 e bësse fir Welle gesuert huet. Do huet nämlech en 20 järege jonge Mann, deen huet probéiert, d'Queen vun England, déi deemools nach gelieft huet, en Attentat op si ze maachen. En ass net immens wäit komm. Scheinbar huet en dunn am Geriichtsprozess dono gesot, dat eben déi Replika-Persoun, dee Programm, hien also net onbedéngt dozou opgefuerdert hätt, dat ze maachen, méi halt ënnerstëtzt hat an deem, an deene Gedanken, déi en hat. Also do gesäit een halt, dat esou deen, dee Fail-safe, deen oft bei mënschleche Beziehungen do ass, dat een halt net ëmmer Jo gesot kritt bei allem, dat dee bei esou KI-Programmer dann oft net do ass. Also ech huelen un, dat se dat mëttlerweil gefixt hunn, no, nodeems se esou vill Opmierksamkeet dofir kruten, Mee ech ka mer virstellen, datt et halt aner Saache gëtt, wou een dann dann éischter dann d'Bestätegung kritt. Hei bezilt een da jo och fir gewëss Funktiounen, also déi, déi, dat Sexting, wat ee ka mat deem Chatbot maachen, dat ass, wann ech dat richteg verstan hunn, e Bezuel-Feature, wat interessant ass, mee och wierklech e bëssen creepy, menger Meenung no. Mhm jo also anscheinend kann een Fotoen a Voice Messages an Phone Calls mat sengen Replikas maachen an eng dräidimensional Siicht op se hunn wann een sou eng VR sou en Display oder sou e Brëll huet souzesoen. Dat heescht ass am Fong wierklech eng relativ kierperlech Erfarung mengen ech och. Dat erënnert mech elo un ee Film deen ech op Quatriène am Däitschcours gekuckt hunn, Deen huet Her geheescht, deen ass vun 2013 an deen huet och immens vill Froen opgeworf zu enger Zäit, wou AI elo nach net esou wäit war, wéi wéi mir grad beschwat hunn a wou een am Fong nach net déi déi Konversatioune konnt hunn, wou et sech wierklech ufillt, wéi wann een op där anerer Säit géif sëtzen. An deem Film si mer am Fong an enger Zukunft, wou d'Leit bei sech doheem, sou bëssen Alexa-méisseg, eng ganz liewensecht AI installéiert hunn an déi begleet een dann an kann een se och mat raus huelen, also se kann de ganzen Dag mat engem ronderëm lafen. An den Haaptcharakter, den Theodore, dee verléift sech a seng AI a si fänken u sech ze daten an do gëtt dann och eng Sexzeen, déi bëssi onangeneem war mam Proff am Raum a mat den anere Schüler ze kucken. Dat Ganzt war am Fong e bësse wéi Telefonsex an dann. D'AI huet och sou Geräischer gemaach a geschwat, wéi wa se tatsächlech grad ugepak géif ginn an erreecht géif ginn. Genau, an da gëtt et awer och eng wichteg Zeen, wou den Theod-, also den Theodore mécht grad eng Scheedung duerch, dofir hat en eben dee Bedarf, fir mat enger Persoun Kontakt ze hunn. An dann erzielt e senger Ex-Fra, dass e lo mat senger AI zesummen ass, an da seet si, You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. An dat kënnt dann drop zréck, wat de Joël jo och scho sot, datt een dann am Fong ee viru sech sëtzen huet, deen alles ëmmer bejaht. Jo, ech fannen et e bësse scary an dat kéint och zu engem richtege Problem ginn, wa mir eis dru gewinne mat Persounen oder eben Entitéiten Sex ze hunn a Bezéiungen ze hunn, ouni datt iergend eng Verantwortung do ass fir sech och ëm déi Persoun ze këmmeren an eis ze interesséiere wéi et hir geet an an déi Persoun huet jo dann och keng oder den AI huet jo dann och keng Bedürfnisser oder eege Gefiller déi e berücksichtege muss. Jo an ech fannen et geféierlech sech dorunner ze gewinnen eben an enger Beziéung mat enger Persoun oder Entitéit ze sinn mat där een alles maache kann. Ech hunn et och interessant fonnt, datt bei der Studieniwwersicht déi d'Nicola Döring do ginn huet, erauskomm ass, datt déi, déi am eheeste bereet wieren oder och schonn Erfarung dermat hunn, Bezéiunge mat KI-Chatbots ze hunn, jonk Männer sinn. An ech fannen, dat spillt schonn och an esou männlech Sozialiséierung eran, vun, ah, ech muss keng Verantwortung iwwerhuelen, ech ka mer quasi einfach eppes kreéieren, wat meng Bedürfnisser no Sexualitéit a Bezéiung erfëllt a fannen ech aus sexualpädagogescher Siicht net besonnesch sënnvoll, éierlech gesot. An ech froe mech eben och, well esou vill Leit jo einsam sinn, ass déi zousätzlech Form vun artificieller Intimitéit vläicht en Deel vun enger Léisung oder ass et Deel vum Problem?
Also Ech mengen, datt et éischter Deel vum Problem ass an de Problem éischter verstärke kann. Ech ka mer awer och virstellen, datt wann een tatsächlech grad aus enger Kris kënnt oder iergendwéi Problemer huet fir mat Leit z'interagéieren, datt et ka sënnvoll a nëtzlech si mat esou enger KI, mat esou engem Avatar ze schwätzen an e bëssen ze trainéieren, wéi kann ech mat Mënschen ëmgoen, ëmmer halt wëssend, datt dat halt just e Computerprogramm ass an dat den mm. Grenzen huet, déi e vläicht net ganz gut erkennt, méi déi trotzdem äh, do sinn an e nie déift vun Interaktionen äh, krit, déi en mat engem Mënsch huet. Also fir mech ass der déichter so Appes wie emotional Masturbation,

vläicht den Krisepackage kann zoubuchen, deen kascht dann enker extra oder sou. Vun dohier giff ech et éischter problematesch gesinn. An jo, och wann een dann Sex mat sou engem Programm huet, do wäert jo wahrscheinlech dann net déi Problemer opkommen déi beim Sex opkommen deen ee mat Mënschen huet, also dat ee vläicht aner Bedürfnisser huet, dat den Sexbot vläicht grad keng Loscht huet, dat een vläicht op Kinks kënnt vun der anerer Persoun, déi een net deelt a muss probéieren, dat ze navigéieren a sou weider a sou fort. Also do, dat wäert jo alles relativ statesch oflafen, huelen ech un. Ech weess et net genau. Jo, à propos Kinks, also nieft de jonke Männer ass eng relativ groussen Deel vun de User, inne queer, dat heescht, ech mengen, et wäert och positiv Aspekter hunn, Deeler vu Romantik an, oder Sexualitéit auszeliewen, déi an der aktueller Liewenslag vläicht net ginn, keng Ahnung, well an deem eegene Land Homosexualitéit schlecht ugesinn ass oder verbueden ass, oder och well een net, wann een um Land wunnt, d'Räim huet, fir seng eege Sexualitéit op eng Aart a Weis auszeliewen, wéi ee se wéilt. A gläichzäiteg denken ech, also wat och nach e Problem ass, ass, datt et jo schonn Persoune gouf, déi dat gemeet hu wat elo déi Chatbots maachen, oder? Also Onlyfans baséiert jo quasi op der Idee, dass du an dengem Handy oder op dengem Bildschierm eng Persoun hues, déi s du kanns dat froe wat s du gären häss, zum Beispill e Penis-Rating oder Fotoen esou oder esou oder eng Girlfriend-Experience. Experience, wou déi Persoun der all Moie schreift, hey, wéi hues de geschlof an esou. An ech hunn gelies, dass et elo schonn Persounen, déi op Onlyfans vill Fans hunn, ginn, déi sech quasi och als AI replizéiert hunn, fir do hir Annahmequell net ze verléieren. Also ech fannen déi Sex-Aarbechter-inne-Perspektiv an der ganzer Debatt schonn och wichteg. Jo, definitiv. Also dat wäert warscheinlech net méi einfach ginn, déi Servicer unzebidden, grad déi, déi méi op Emotionalitéit berouen an wou halt esou eng Experience gefrot ass. Kann ech mer gutt virstellen, dat do och dann Leit probéiere wäerten, dat ze ersetzen domadder quasi, wéi dat jo och bei Biller warscheinlech och de Fall wäert sinn, soubal dat iergendwann enker nach e bësse besser gëtt. Ausserhalb vun der Sexaarbecht, wéi mer elo och scho beschwat hunn, denken ech, dass KI och online Dating verännere wäert. Also et ass scho massiv am gaangen, well doduerch dass Tinder zum Beispill, déi Dating App, am gaangen ass massiv aktiv User ze verléieren, also et sinn der vu Joer zu Joer tëschent 8 an 10 Prozent déi se verléieren, ginn déi Apps och ëmmer méi KI Route. Bei Tinder zum Beispill geet et am Moment haaptsächlech drëm déi bescht Fotoen auszewielen, déi een dann op d'App eropluet. huet an an déi déi dann och anere Leit ugewisen ze ginn, fir datt een do am meeschte Succès kann hunn. Si hunn awer och weider Entwécklungen ugekënnegt, fir d'App am grousse Ganze méi flott ze man an och e méi personaliséierte Matchmaking unzebidden. Woubäi ech mech do awer froen, ob dat sou wierklech erwënscht ass op enger App, wou déi relativ Anonymitéit, mat där een do swipe konnt, am Fong en Deel vun der Unzéiung war. Ech ka mer scho Virstellungen, datt et dann esou vläicht esou Ënnerstëtzungstools ginn, esou wéi wann s de elo 5 Euro bezills, dann soe mer der, wat dee beschte Sproch ass, fir déi Persoun, déi s de grad gematcht hues, unzeschreiwen. A fir en enker 5 Euro kënne mer dech ëmmer erëm coachen, esou laang der schreift. Dat kann ech mer scho virstellen, datt esou Saachen, esou Features wäerte kommen, wou dann einfach méi Erfolleg versprach gëtt. Wat natierlech da erëm de Problem ass, ab deem Moment wou een nemme matenee schreift, mee sech an echt gesäit, huet ee jo keen Zougrëff méi op déi Hëllef. Mee dat ass jo dann nemme de Problem vun Tinder, mee vun deene Persounen déi et benotzt hunn. Wat ech mer och ka virstellen, vläicht net bei Tinder, well déi vläicht e bëssen ze vill Prestige hunn dofir, mee bei aneren Dating Apps, dat d'Leit e bëssen catfishen an dann einfach Aktivitéit simuléieren. Also du matches mat iergend enger Persoun oder am Ufank esouguer matches de mat ganz ville Persounen an déi schreiwen der och an iergendwann schreiwen se net méi zeréck oder hire Profil ass geläscht oder esou an zwee Joer drop enthüllt iergend eng Zeitung dat déi Firma KI-Bots agesat huet fir hir Userinnen un d'Plattform ze bannen oder esou. Also dat kann ech mer schonn virstellen, dat dat elo net onbedéngt esou deen onrealisteschsten Zenario ass, mee Ech wees et natierlech net wat déi Leit sech ausdenken, hoffentlech huet elo keen eng domm Idee kritt vun deem wat ech mer geduecht hunn. Jo, an ech fannen also sou Ënnerstëtzung beim Flirten oder och Konflikte léisen an intime Bezéiungen kann ee jo elo schonn vun LLMs kréien, oder? Ech froe mech och wat dat dann mat der Bezéiung mécht wann dann erauskënnt Ech weess net, dass ee vläicht super frou ass, dass déi Persoun, mat där ee grad sext, a bemol mega eloquent a flirty Messagë schreiwe kann oder och emotional déck gutt op mech agoe kann. An da fënnt een eraus, dass dat am Fong e Virschlag vun iergendenger KI war. Also, jo, ech weess net. Ech fannen och e bësse creepy de Gedanken, dass déi Virschléi kéinten aus Interaktioune vu virdrunner, déi op der App waren, kënnen kommen. Dat heescht, dass d'App dann souzesoen dann erausfonnt huet, wat deng Virléifte sinn an déi dann anere Leit als Virschlag mécht. Oh, jo. Oh Gott. An dowéinst mengen ech, dass esou Saache wéi Onlyfans oder och Dating-Apps, déi elo net krass KI-ënnerstëtzt sinn, awer trotzdeem ni ganz verschwanne wäerte wahrscheinlech, oder halt zumindest déi nächst Joren net. Well ech denken, et ginn awer vill Leit, déi dat net esou nice fannen, déi Virstellungen, oder? Dass all eis Interaktioune esou co-programméiert sinn op eng Aart a Weis an een guer net méi muss esou jo op eneen agoen. Ech fannen dat passt am Fong déck gutt bei d'Thema vu Kapitalismus an Sexualitéit esou eran, also dass alles iergendwéi esou transaktionell gëtt oder ah ech probéieren deem méiglechst gutt ze gefalen fir dass ech méiglechst gudde Feedback zréck kréien. Dass e bëssen esou rate this experience an dann hues de esou 5 ënnerschiddlech Smiley'en. An da kanns de se uginn, wéi gutt flirt déi aner Persoun. An da kritt déi als Feedback, ah, däi Flirten war nach net, keng Ahnung, e grousse grénge Smiley, dat hei an dat hei kéints de besser maachen. Keng Ahnung, vläicht ass dat awer och an 200 Joer extrem normal, esou mat een ëmzegoen. An 200 Joer vläicht. Ech hunn haut schonn e bëssen heiansdo e schlecht Gewëssen, wann ech esou d'Virschléi vu menger Tastatur um Handy befollegen, esou Ich liebe an dann dich oder esou. Jo, mee bon, heiansdo mierkt ech dat dann awer, well et méi séier geet. Ongeféier ähnlech funktionéiert jo och ChatGPT a Co. Also dat. Einfach kucken, wat dat dat nächst wahrscheinlecht Wuert wier. Mee jo, ech hoffen, dat mer all e bësse mënschlech bleiwen an där Welt mat deene grousse Sproochmodeller. An ech denken, dat deen Hype och erëm wäert offlaachen an an e puer Joer. Ech denken net, dat déi déi grouss glänzend Zukunft, déi eis do heiansdo versprach gëtt, dat déi esou séier wäert ëmgesat ginn.
Jo. Et gëtt elo nach en Thema, iwwert dat mer net geschwat hunn, nämlech KI-generéiert Erotik a Pornografie an och domat ass e bëssen net konsensuell generéiert Deepfake-Pornografie. Ech mengen, dat spuere mer eis op fir eng nächst Episod, oder? Jo.
Jo.
Nice. Gëtt et nach iergendeppes, wat Iech wichteg ass ze soen? Just, datt et mer eng grouss Freed war, mat Iech zwee iwwert dat Thema ze schwätzen. An ech hoffen, eisen Nolauschterinnen huet et och esou gutt gefall wéi mir. Mir war et och eng Éier mam KI-Expert mech kënnen auszetauschen.
Sorry Joël, mir hunn dech elo quasi gebrandet. Sou entstinn Fake News. Ech weess net op et Fake News ass, ech fanne jo net. T'ass an der Rei.
Ok.
T'ass an der Rei. Schued dass déi ganz LLMs nach kee Lëtzebuergesch kënnen an dass dat elo net wäert virkommen an hiren Äntwerten, wann se Gefrot ginn, Ween ass KI-Expert zu Lëtzebuerg? Hm. Vläicht an e puer Joer. Vläicht an e puer Joer.
Mir héieren eis an e puer Wochen schonn an elo kënnt nach eng Rubrik. Ciao.
Eng gutt Fro,
gutt gefrot.
Wat ass Petitioun Nummer 3198? Vill vun Iech hu bestëmmt scho matkritt, dass am Juli 2024 zu Lëtzebuerg eng gewësse Petitioun fir vill Opreegung gesuergt huet. Et koume ganz staark Reaktiounen vu ville verschiddene Positiounen aus der Gesellschaft. Schlussendlech huet et just dräi Deeg gedauert, bis des Petitioun déi néideg Ënnerschrëfte gesammelt hat, fir an der Chamber diskutéiert ze ginn. Déi Debatt ass elo am Januar 2025 endlech gehale ginn. Ëm wat et geet a wat dobei erauskoum, erzielen ech Iech an dëser Rubrik. D'Petitioun Nummer 3198 mam Titel Exclure les thématiques LGBT de l'éducation des mineurs fuerdert genau dat, wat hiren Titel versprécht, dass an der Schoul nëmme iwwer queer an LGBTQIA+ Theme geschwat däerf ginn. Den Auteur Helder Ruy de Almeida Neves behaapt, datt eng fréizäiteg Beschäftegung mat queeren Themen den Développement psychopédagogique vu Kanner perturbéiere géif, an dat ouni jeeglech Beweiser. Als Ofschloss wëll hien nach kloer maachen, datt hie mat senger Petitioun weder diskriminéieren, nach Haass encouragéiere wëll. an dass dat och näischt mat Homo oder Transphobie ze dinn hätt. Domat fuerdert hien awer eppes, wat an der Sexualpedagogik definitiv als Diskriminéierung agestuuft gëtt. Wisou ass d'Exklusioun vu queeren an LGBTQIA-Plus-Themen an der Schoul eng kloer Form vun Diskriminéierung? D'Katharina Debus ass eng Sexualpedagogin, Wëssenschaftlerin an Expertin iwwer Ongläichheeten am pedagogesche Feld. Laut hir ginn et dräi verschidde Forme vun Diskriminéierung beim Thematiséiere vu Sexualitéit an der Schoul. Éischtens unmittelbare Diskriminierung. Hei gi verschidde Mënschen, Identitéiten, Liewensweisen a Kierperen ofgewäert an tabuiséiert. Zweetens mittelbare Diskriminierung. Hei fënnt zwar keng direkt Ofwäertung statt, mee et ginn Informatiounen a Léierméiglechkeete verstoppt. Dat decouragéiert d'Schüler dovun, sech mat bestëmmten Themen auserneenzesetzen. Drëttens, Othering-Praktiken. Hei gi verschidde Mënschen, Identitéiten, Liewensweisen a Kierperen als friem an anescht duergestallt. Sou gi se aus der an Anführungszeichen normaler sexueller Educatioun ausgeschloss. D'Petitioun Nummer 3198 enthält Elementer vun allen dräi Diskriminéierungsformen. Éischtens, doduerch datt iwwer queer an LGBTQIA+-Leit nëmme geschwat soll däerfe ginn, ginn si an hir Liewensweisen zu engem Tabuthema gemaach. Informatiounen a Léiermaterial iwwert si gëtt virun de Schüler verstoppt an et gëtt gemaach, wéi wann et si net giff ginn. Ech ka mir gutt virstellen, dass den Helder Rui de Almeida Neves an d'Signateure vu senger Petitioun mengen, dass si mat esou Fuerderunge kee Schueden uriichten. Well si keng aktiv ofwäertend Messagë verbreede wëllen, mengen si, dass si och kengem wéi dinn. Laut dem Katharina Debus ass dat awer definitiv mittelbare an unmittelbare Diskriminierung. Ganz Gruppe vu Mënsche ginn tabuiséiert a verschwiegen. Zweetens, de Message deen hannert der Petitioun steet, ass dass LGBTQIA+ a queer Persounen keen normalen Deel vun der Gesellschaft a vun der Schoul sinn, an dass si sech vu normale Mënschen ënnerscheeden. Dofir muss eent hir Existenz verstoppen, well et Kanner schued iwwert si Bescheed ze wëssen. Dat ass kloer eng vun den Othering Praktiken iwwert déi d'Katharina Debus schwätzt. Drëttens, An den Argumenter vum Petitiounstext schwéngt och mat, datt et an der Schoul vermeintlech keng Kanner oder Jugendlecher ginn, déi villäicht selwer en Deel vun der LGBTQIA plus Community sinn oder Queer Persounen an hirem sozialen Ëmfeld hunn. Dofir gëtt och net beuecht, datt et de betraffene Kanner schued, wann hir eegen Existenz oder déi vu Mënschen, deenen si no stinn, an der Schoul tabuiséiert an ausradéiert gëtt. Datt hannert de Fuerderunge vun der Petitioun also eng trans a queerfeindlech Denkweis stécht, misst am Fong jidderengem kloer sinn. Wisou gouf d'Petitioun Nummer 3198 iwwerhaapt ugeholl? Diskriminéierung ass laut eiser Verfaassung verbueden. Dofir fanne vill Lëtzebuerger, innen et schlëmm an iwwerraschend, datt des Petitioun et iwwerhaapt an d'Chamber gepackt huet. Déi zoustänneg Chamberkommissioune mussen net all gestallte Petitioun unhuelen. Wann eng Petitioun géint d'Verfaassung oder géint d'Europäescht Mënscherechtskonventioun verstéisst, agéiert si nëmme am Interêt vun der Allgemengheet. Dat mécht se onzoulässeg. D'LSAP-Co-Presidentin Francine Closener an hir Kommissioun hu se awer eestëmmeg ugeholl. Si huet erkläert, datt an dësem Fall d'Beschütze vum Recht op Meenungsfräiheet méi wichteg war, wéi géint Diskriminéierung virzegoen. Dës Meenunge kënnen awer immens geféierlech gi fir marginaliséiert Gruppen a Persounen. Dowéinster si vill Leit an Organisatiounen, déi sech fir eng gerecht Gesellschaft asetzen, absolut net d'Accord mat der Decisioun, déi hei getraff gouf. Opklärung iwwer queer an LGBTQIA+-Themen ass wichteg, fir e gutt soziaalt Klima an der Schoul ze schafen. Do si sech Wëssenschaftler, innen a Pädagog, inne wéi d'Katharina Debus eens. Kanner vun Ufank un den empatheschen a respektvollen Ëmgang mat hire Matmënsche bäizebréngen, huet positiv Konsequenze fir eis Gesellschaft. Fir datt mir an enger Welt vu sozialer Gerechtegkeet liewe kënnen, ass et essentiell den neie Generatioune vun Ufank un déi néideg Kompetenzen nozeleeën. Nëmme esou kënne mir sécher goen, datt jiddereent d'Recht huet säi Liewe sou ze gestalte wéi et wëll, ouni datt dofir seng voll a ganz Mënschlechkeet a Fro gestallt gëtt. Manner wéi e Mount nodeems d'Petitioun 3198 online gaangen ass, gouf eng Géigepetitioun vum Marc Gerges aus der LSAP gestallt. Dës freet, datt Queer an LGBTQIA+ Themen nach méi wéi elo an der Schoul sollen thematiséiert ginn. D'Géigepetitioun Nummer 3281 huet an nëmme sechs Stonnen déi néideg 4.500 Signaturen erhalen, fir et bis an d'Chamber ze packen. An 10.262 Lëtzebuerger, innen hu se am Ganzen ënnerschriwwen. Am Januar 2025 goufen déi zwou Petitiounen zesummen zum Debat an der Chamber. Dëst kënnt Dir Iech op www.chd.lu ukucken. Dobäi huet sech rausgestallt, datt d'Majoritéit vun der Chamber op der mënschefrëndlecher Säit ass. Et gouf entscheet, datt Queer an LGBTQIA+ Themen weiderhin op eng altersgerecht Aart a Weis an der Schoul beschwat solle ginn. Doriwwer eraus soll dat aktuellt Léiermaterial iwwerschafft an ausgebaut ginn. Queer an LGBTQIA-Plus-Mënschen hunn also weiderhin hir rechtméisseg Plaz an der Lëtzebuerger Educatioun. Wann Dir Iech méi heimadder beschäftege wëllt, fannt Dir an de Shownotes eng Rei Organisatiounen an Artikel, déi sech mat de Petitiounen an hiren Effekter auseneegesat hunn. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinntene Podcast-Plattformen.

Wëllt Dir eppes dozou soen, iert ech ufänken ze klugscheissen?
Kënne mer dat wann Gift dra loossen?
Dat wär uh, on the record. okay.